Il-wara nofsinhar it-tajjeb, nagħtukom merħba għal dan l-event marbut ma' Gemma, No Plan Act. Ninsab hawn illum bħala Team Leader tal-Proġett Gemma biex inħabbar il-tnedija ta' kompetizzjoni ġdida Sfida għall-iskejjel marbuta mat-tema Build Your Future, Be Smart About Money. Din il-kompetizzjoni hija miftuħa għall-iskejjel kollha mil-livell primarju għal sekondarju u ħa tagħlaq f'Marzu, jiġifieri ħa tiftaħ issa. Hija msejsa fuq temi, mibnija fuq temi ta' maniġment finanzjarju, ħiliet finanzjarji b'temi pereżempju bħal sostenibilità u diġitilazzazzjoni finanzjarja u oqsma oħra li għandhom x'jaqsmu mal-money management. Ninsab kuntenta ħafna li għandna l-appoġġ hawnhekk tal-Ministru tagħna l-Onorevoli Dottor Michael Falzon u anki tal-Segretarju Permanenti Sur Mark Musù li bħal dejjem aħna naqgħu taħtu u dejjem itina sostenn u appoġġ. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-iskejjel kollha anke li ħadu sehem fil-kompetizzjoni tagħna ta' Skola Sajf li tant kellha rispons tajjeb u nittamaw li nerġgħu nirrepetu s-suċċess li diġà kellna. Mela min-naħa tiegħi nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Ministru. Grazzi. Wara nofsinhar it-tajjeb, grazzi lilkom li qegħdin hawn dawk kollha li qed isegwuna. Illum forsi qegħdin nagħmlu attività ftit jew ftit differenti fejn ġeneralment jassoċjawna ħanajtek biex inqasmu l-benefiċċji. Hawnhekk qegħdin inqasmu wkoll, imma rridu nqasmu ċertu tagħlim, ċertu awareness. Il, wieħed jista' jagħmel l-affarijiet b'mod formali. Tista' tagħmel kollox f'setting ta' classroom, setting li ngħidlek xi ħaġa u trid titgħallimha bilfors. Imma hemm ukoll aspett ieħor illi forsi ma jkunx edukazzjoni formali, mhux magħluq ġo skola jew ġo klassi, imma huwa esperjenza li mbagħad ir-ritorn tagħha Ma taraħx fl-eżami u tara punteġġ ta' dak li tkun tgħallimt jew ma tgħallimtx, imma żgur li tarah f'ħajtek. Il il-bniedem fih innifsu jidhir li Maslow kien kien qal li għalkemm il-bniedem il-limiti tiegħu, il-mezzi tiegħu finanzjarji mhumiex huma limitati u dik tgħodd it-teorija tgħodd ukoll. Imma mbagħad ikun dejjem jixtieq jagħmel iktar. U dik hija xi ħaġa li mhijiex ħażina fiha nfisha. Mhijiex ħażina għax grazzi għar-riżultat tagħha ngħid li l-umanità mxiet 'il quddiem. Imma kemm hu importanti hu mbagħad li anke fuq dak li huwa macro level illi nħarsu lejn żewġ affarijiet u naħseb illi t-tema ta' dan kollu nista' naqsamha f'żewġ punti. L-ewwel nett, l-element ta' tfaddil. Dal-poplu kien poplu sa ftit sa ftit snin ilu għadu hemm il-qawl kellu qawl li kien jgħid isma' warrab u sor għal meta tiġi bżonn. Id-dinja dejjem issir iktar konsumista, U għalkemm il-qawl għadu hemm, u għad hawn min jemmen fiha, naħsbu li nistgħu ngħinu biex ikun hawn iktar nies illi jaħsbu fiha u iktar nies illi forsi jsegwu l-qawl Malti. Il-verità hi li bħala poplu aħna poplu illi nfaddlu. Meta tikkomparana ma' pajjiżi oħra, poplu li nfaddlu ħafna. Poplu, per eżempju, li ninvestu ħafna anke f'darna. Pajjiżna għandu home ownership rate ta' eighty per cent. Tmenin fil-mija ta' kull Malti u Għawdxi għandu d-dar li hija tiegħu. U tliet kwarti minn dawk it-tmenin fil-mija m'għandhomx loans lanqas. Ġifieri hemm element. Imma żgur illi nistgħu infaddlu aktar u mat-tfaddil Dak huwa l-ewwel kunċett. Naħseb li rridu nitkellmu fuq kunċett ieħor ukoll. Il-kunċett illi wieħed jippjana. Illi wieħed mhux illum qiegħda f'idejk u nfaqtha kollha, all right, tfaddal, mela le, imma trid tara wkoll iktar fit-tul. Se jkunu jew jistgħu jkunu r-riżultati jekk wieħed ma jagħtix każ. Jekk wieħed jgħid u hija, mbagħad meta nagħlaq ċertu età mbagħad naraw. Jew jekk wieħed irid jgħid isma' jekk għandu jaf b'xi ħaġa li tista' tagħmillu effett fuq il-finanzi tiegħu. U dan huwa importanti, mhux importanti għalija jew għal dak jew għal ieħor, naħseb li huwa llum huwa importanti għal kulħadd. jiġifieri li wieħed ikun kapaċi jippjana l-finanzjament tiegħu, l-finanzi tiegħu għal quddiem, nemmen li hija neċessità. U hawnhekk preċiżament fejn irridu nagħmlu impatt pożittiv. Ir-realtajiet kulħadd jaf x'inhuma. Inkun qed nonqos hawn jekk niġi u nitkellem fuq fuq li kollox perfett jew kollox nistgħu nħallu ħaddej u mbagħad naraw il-famuż u mbagħad naraw u hija mbagħad naraw meta mbagħad tasal biex tara tittara xi tkun int stess preparajt għalik innifsek. U Minbarra l-branding il-ġdid ta' Gemma, l-Anokrin hu dejjem għoġobni. Gemma u għandek naħla, busy as a bee, jew bil-għaqal as a bee. Hawnhekk qed naraw li hu iva, mela le, hekk hemm bżonn naġġornaw, naġġornaw, naġġornaw mela le l-image imma nixtiequ naġġornaw iktar f'dak li huwa l-edukazzjoni jew naqsmu dak li nafu ma' xulxin. mhux biss l-iskejjel, l-iskejjel immorru u naħdmu fihom, għandna programmi oħrajn. Ma rridu nħarsu l-qudiem kif nersu aktar li l-komunità. Kemm inkunu aktar parti mill-komunità, kollha kemm aħna parti minn soċjetà waħda, s-soċjetà Maltija. Imma kemm anke f'dal qasam huwa jien ngħid essenzjali li toħroġ idejk ukoll veru tgħid li ma min irid ma jistax jiġi Ikun hemm forsi min jiddejjaq jiġi għal raġunijiet diversi, allura x'hemm ħażin illi mmorru aħna u hekk qed inħarsu lejn biex ngħid hekk, b'xejn li qed nivvintaw ir-rota mill-ġdid, diġà għamilniha f'diversi affarijiet oħra u nkomplu nagħmluha, illi nkunu aħna stess illi mmorru għand in-nies. Jiena dejjem ngħid illi l-ikbar suċċess tas-soċjali jew l-ikbar ħaġa li tista' tagħmel huwa r-reaching out. Dawk li jiġu u taf li huma fil-bżonn mela le, dawk huma essenzjali li tgħinhom għax taf ir-realtà tagħhom. Imma dawk illi għal xi raġuni jew oħra ma jiġux 'il quddiem, u anke f'każ li forsi wieħed ikollu ftit knowledge dwar finanzjament, daqshekk ieħor ikun importanti li aħna mmorru għandhom. U dak huwa dak li qed naraw hawnhekk u dak li nixtiequ nagħmlu. Jien nixtieq nagħmel punt li forsi l-ewwel qsamtha fi tnejn imma Ir-realtà tal-ħajja tgħallmek ukoll iktar minn dak li forsi huwa formalment tnej. Wieħed mill-ikbar suġġetti li żgur li nemmen għal anqas jien personalment li jdu nagħmlu hawnhekk u qegħdin nagħmlu għax kieku m'aħniex qegħdin hawn. Huwa illi mhux nindaħlu imma li ngħinu n-nies illi jarfu l-prijoritajiet tagħhom. x'inhu l-iktar importanti? Mhijiex se nsemmi għax kulħadd forsi għal jien għalija l-iktar ħaġa importanti. Nieħu l-kafe, wieħed minnhom jien. Mhijiex qed ngħid dak ħażin. Imma mbagħad wieħed irid jitgħallem il-prioritajiet tiegħu. Prioritajiet li ma nixtiex so, nerġa' mur ftit lura għal Maslow. Maslow qal il-bniedem għandu ħames tipi ta' needs. Għandek il-bżonnijiet eżistenzjali, tajjeb, is-saqaf li tiekol, li għandek shelter, li għandek l-ikel, u mbagħad hemm affarijiet oħra. U sfortunatament il-bniedem għax huwa uman, għax m'aħniex perfetti, kieku perfetti m'aħniex umani, Xi kultant dik il-ġerarkija ta' bżonnijiet jew ġerarkija ta' neċessitajiet fejn għandek tibda u mbagħad fejn tmur, fejn tmur, fejn tmur, xi kultant neqilbuha nagħlaq ta' taħt fuq. U t-tielet punt u nagħlaq fuqu huwa preċiżament il-punt tal-prijoritajiet. Irridu minn żgħar, minn żgħar, inkunu qed naqsmu l-gwida tagħna għal dak li huwa mhux biss li ħantik is-servizzi soċjali kważi kważi nagħlaq kif bdejt. Mhumiex biss illi ntik fiżikament, ma nafx kemm il-bank transfer nagħmlu kull xahar, imma kemm hu wkoll importanti li ngħinek ukoll illi inti għalik innifsek titgħallem tippjana, finanzjarjament, tkun smart bil-flus tiegħek u l-ippjanar tiegħek ikun ukoll iħares lejn il-prijoritajiet tiegħek fl-ordni li għandhom ikunu. Jiena nirringrazzja bla dubju ta' xejn lit-tim li ħadem fuq din l-inizjattiva ftit jew wisq innovattiva, jiġifieri fejn dejjem social security relief, pensjonijiet, whatever, whatever. U għek id-morru ximkien juħor t-nejnu s-soċieta ank kif għada pitada nishtiqu għal t-izviluppa. U fil-waqt li nħedġeċ il-kulħat li hu kull esperienza li jista jieħu fajtu, inkluż dak li huwa gwida f'dik li hija l-ħajja finanzjarja, l-aspett finanzjarju ta' ħajjitna, japprofitta ruħu. Aħna se nkunu hemm, qed inħarsu li naħdmu wkoll ma' kunsilli lokali li naqsmu esperjenzi li xi kultant tgħid imma kif kif qatt ma ħsibtha din. Imma l-grazzja ta' Alla Ġemma li hija naħla bieżla illum qed naraw ukoll li nbiddlu mhux biss il-branding tagħna imma nenfasizzaw ukoll u nbiddlu jekk hemm bżonn, m'hemm xejn ħażin li tbiddel, anke l-mod ta' kif naħdmu. Grazzi ħafna ta' dawk li qegħdin hawn preżenti, grazzi lilkom li segwejtuna. Okkażjoni li minbarra l-importanza tagħha, jekk jirnexxielna, jekk jirnexxielna illi ngħinu, ikun hawn min jaħseb illi u hija ma tagħmel xejn. The cost of doing nothing għadha pitada fis-soċjetà, kien ħass. Jekk ħa jkollok nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' ppjanar, se jinħass fis-soċjetà. U aħna kollha parti minn soċjetà waħda. Nsellmilkom, nirringrazzjakom talli kontu magħna, il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Grazzi mill-ġdid.